Issa dal-fanatiżmu kollu jisaw qatt ma raw ballu. Għax ġlida barra. Dak jonqos mela. Waj ma daw l-erba' turisti li għandna kollha ħad gerxuhom bl-istorbju li għandna jifa xi ħadd jħassa ma jwaqqafhom x'hemm barra se nagħmlu għajt se nagħmlu. Saqsi lil żewġek.
Żewġek insomma. Żewġek qabli l-perċimes qiegħed jaqbeż u jogħla barra. Ħammur għalih.
Flavia, għallek mill-irqad pal-issajja barra ħamurru naqbżu fil-briju.
Għal-briju ma tibżax tħammi ġan uniformi jint. Ġeja jew le, jek ma tħaffifx għaddi kollox. Ejja, deċidi.

Kif biex nirmi varmi, jien sejjer għassa fil-bieb.
Imma ċe sejjer bħajlara.
Go, go, go. Ħadd ma jistallina.
Il-mod ma ħsib meta l-pastizin. ċens, da mhux affarijiet ta' ċajt, f'din il-bonza u il-maskot ta' tim ta' kontrina, inna xinna nisirqu ilhom. Proset għalik, issa sa nagħmlu biha. Ħanafdawa f'idejk u trid iżżommha moħbija għandek. X'inhu? Mela qed tiġġennen, mela ħsib ta' xi moħba tal-ħallelin. Le, ċens, hawn ħadd ma jħaddilu minn rasu li hawn moħbija Nancy. Nancy? U din min hi din Nancy?
Nancy, ċensinu, ċensinu, Nancy, ħa nafda f'idejk u aħbija sew. Ah, ah, ah, ah. Ejja law xbin, ta' mela ħsib nilla qegħdin l-akra ta' noħja. Issa di fiħa naħbija jien. Nara ġannina, tittef lili u sejja lila. Fiħa naħbija jien. Fil-kamra tal-bejt. Fil-kamra tiegħi. F'kamra, Iva Nancy għandi idea tajba f'kamra ħanaħbi ikollok sodda lik bed and breakfast. Nancy, x'kamra toġbok hi? One, one, one away, one away from the vedu ta' jkollok. Kontenta tkun bija.

Tfal ommi. Thank you, good day. Good
day.
Iva follow him, il-ġen ngħidtellek. Int striħajt jew? Xi striħajt, striħajt għedx kemm beda jonħor. Darba minnhom qabad li dejja, uħli f'jajja tole ole ole ma bedix ħallini trid ġamina. Bonġi għandek xi tralina? Għandi tra dirizzata lis-Sinjorina Ġikaċċattolo.

Għażiża Ġannina, mill-ewwel darba li rajtek bqajt affaxxinat. Int sirt id-dawl u l-iskop uniku ta' ħajti. Irrid insir nafek, irrid niltaqa' miegħek għax saħħartni. Il-ħarsa t'għajnejk tixhed l-imħabba. Norqod u noħlom bik, int kollox għalija, jekk tixtieq niltaqa' u agħmel fjura roża fil-vażun tal-mejda tar-reception.

Għan-naturista taf tilgħab ir-wrestling fil-lukanda? Jaqaw it-tantgħin xi waħda minnhom jew? Min, jien? Qatt tantgħin tilxaqħax kull waħda. Jien sibt il-Classic Ground ċens sew, rajt xi xebgħa hemmhekk. Ara ara l-irħad ċens kemm ħa ngħajtu. Viva t-tim tagħna! Ole! Goal! Issa ċens hu ħsieb mur orqod serraħ moħħok għax illik F'idejna jkun nhar Aħad,
Xejn ma jonqos ngħallik f'idejna. Aħjar immur nfittex dik it-tliġieġa jekk isibha xi ħadd ieħor panik fih jinqala'.
Dak xi? Minċ? Eh, ta' żgur mhux ta' Ġurdien. Iva, ta' Ġurdien. Issa jekk jilagħbu drata sanità, issa nagħmlu.
L-lukanda kbira tant, għaw xejn tagħmel talba ta' filgħodu. Mhux talba xejn, talba. Ejja, tbaxxa naqra xejn. Grazzi l-bira tbaxxejt biżejjed. Kif? Jaqgħu la xejn biex ukoll il-bira? Daħna ġurdin ċens, żgur daħna ġurdin ejja, ejja.

Lejli ħadd ma jgħaddini minn għajn il-labra ta'.
Bonġu.
Xwada li kif ħsatni, ġara xi ħaġa seher. Iva, nixtieq ninfurma li saret serqa fir-raħal tagħna u fuqha hemm inkjesta speċjali. Serqa?
Ix waħda din il-min serqu għajt? Lil każin tal-futbol tal-Viola Stars. Serqulhom ħafna flus. Flus xejn kieku, iżda serqulhom lil Nancy. Nancy?
It-tifla ta' s-sid tal-każin? Sinjura, inti tgħaddini minn għajn il-labra? Ħa toqgħod tiċċajta ma' argument serju bħal dan? Ara jekk tibqa' sejr hekk inwaħħlek multa. Jiena?
U ma tarax ser, mela dawn affarijiet taċ-ċajt? Le, serji ħafna. Nancy tiġi ġa maskot ta' tim tal-Viola Stars u jekk jinqabad minnu l-ħati s-sentenza tkun ħarxa ħafna. U ħallejtek. Jekk tara xi ħadd suspettuż avżani. Ħadd int l-iskaffa! Fejn?
Fejnhom? Min ħadhom xi kwartin hawn kienu? Għandi bżonn inkellmek Ġanina.
Eh, x'inqala? Eh, jekk mhux urġenti tgħidli xi għax qed infittex xi ħaġa importanti. Urġenti ħafna sserqu lil Nancy. U t-torok it-turistat ma ksarqu qabel rifset fuq l-adba tagħna saqgħet jiġi l-pulizija l-ambaxxatur Buzzi jgħid inħal kollu Malta kollha ssir taf. Le, mhux L-influenzi l-oħra. Għala għandna tnejn? It-tiġieġa tal-każin.
Eh! Alla ħares jaqbdu minn saraqa ta' xomru l-ħabs jeħel. Jien min qed Mawrizio tiegħi jaħasra biex joqgħod il-bogħod mill-annimali għax tant kemm hu żvinturat li fih żgur iwaħħlu ħamra. Mela min jinqabad b'tunellata droga jeħel sena ħabs u da jaħasra x'prova jitfa' lill-familja jitfgħu ħomru l-ħabs. Fejn mort int? X'qed taħbi warajk? Xejn, le, din mhi xejn, batni Mawrizio għaliha m'hemm xejn. Int ma sraħtx it-tiġieġa, hux? Tiġieġa? Le, le, le, jien ma sraħtx tiġieġ ta', jien ma sraħtx tiġieġ, jaħsibni xi ħalliel jien. Wara kollox, jien vegetarian. Wisq ġie jgħid hekk, ma tistax tara koxxa ta' mara xmexmexa b'għajnejk! Isma' fuq kollox, imnalla mhux int sraqt għat-tiġieġa ta', għax min jinqabad li seraqha, il-pina kapitali se jagħtuh.
Pina kapitali? Pina kapitali? Mister Porter, what happened? What happened?
Nancy! Nancy!

Salam Ramjatien.

Narak il-lejla fir-reception brigali mgweżwer f'idejja għalik. L-għażiż tiegħek ġu elle. Jekk minn għalih irid idaħħaq ċensinu malajr ndaħħqu ta' għax malajr nagħtilu s-sorpriża.

Aw, ċe, men int! Tara fiex ġibni ta' ma kienx tiġiġa li mostra, tista' li ħajtu lil forka. U ħallik mill-forka ċens, fejn t tiġiġa? Għamilni għal-forma nofsinhar. X'għamilt int?
U xej, ħarbet mill-kamra u qed tiġri fil-lukanda. U jekk isibu xi ħadd ieħor,

Ħelwa zokkor, hux?
Mela vera qed tarani hawn illum? Mela qed toħlom?
Jekk din hi realtà, le, m'iniex qed noħlom. Naħseb dan is-servizz il-ħin kollu taħt il-kappa tax-xemx ħaffiflek xi ftit moħħok. Le le, int tlab niltaqgħu fl-ittra. Jien, il-GL tiegħek, il-gwardjan lokali. X'inhu? Mhux ċansejnu kien? Int?
Int provajt issaq lil għażiża tiegħi? Ara ma tipprovax għax multa fuq multa waħlek! Min? Jien noħodlok il dik? Mela vera ħfiflek moħħok gwardjan! Ara s-Sibt, eh? Tiġiġa bħal din għamluha mera hardcore din bil-patata max magħha, eh? Mel int il-ħallil? Maurizio, laqqas li konna mifnija bid-dejn ma konna nisirqu kreatur għall-ikel u int jaħasra mort tisraq għal din l-innoċenti!
Le, le, ħasra, jien innoċenti u xbera ċens innoċenti.
Jien? Le, jien ma nafxej. Flavia!
Maurizio, qalbi ħasra li kwat li konnu dok tikol ximkien xi restorant. Et najdilkom li jien ja ħasra innoċenti. Issa dak jgħidu l-għassa qudiem is-surġent. Aqla', imxi ħa mmorru! Jien innoċenti!
Jien innoċenti! Innoċenti! U daqshekk! Maurizio!